Sa si da azo la tudo si nha ka compra casa da portugal nha sta na nha facebook sta tudo informaçon la mo ken sa fazi numer telefone tudo cenas ok pa tudo kon clarear mozinho hoje nu sa tem fala de de de sogras um bocadinho e e um videos ki ka podi mora e um videos ki nu ka podi dexa fica pa tras pamodi e Aves, minha vez, nunca tem muito percebe, nunca tem entende. E assunto de, de sogras, e, mocinha, mi- a mim tá está com filho, e, tá, mulher, de- sim, mocinha, a minha vez nunca tem entende, boca tá compreende, modi que um mãe, e, bu tá pari, eu quero, eu ruca, oxi, bo filho ia ser um mãe. Tanbê el ta, el ta ten se fidju, ta ten se maridu, ten se família. Modi ki un mai ta krê manda e déntu kasa di bu família? Mi kela N ka ta mutu pirsebe. I kes tipu di mai li é un kusa dizarma, sulinho. Bu ka ta, bu ka ta intende modi ki am- bo ta sta lé bu kasa déntu ku bu mudjer, ku bu fidju i abo ka ten, bu ka, bu ka ten pas pamodi, bu ka ten pas pamodi e, e sógra ka gosta di kel otu ômi. Ami nka ta intendi kual e prublema di sobra, kual e prublema mental, kual e kual e otoridadi ki di sobra ten tantu si. N sidu dja bu pari, dja bu kiria, dja bu iduka, dja da pesoas, dja sta na si kasa, dja sta la ku si familia. Mosinhus ki ten ki ta gosta di ami n ten ki ta gosta di nha mudjer, abo bu ten ki ta gosta di bu fidju si.

É un di pior kuza ki kontise na mundu, pamodi ami, ami, ami sima sabe, ami sogra, si bu ka gosta di mi, n ka gosta di bo, si bu ruspeta-m, n ta ruspeta-u. Agora, mi gosi kuzê ki meste, mi ka meste pitara di sogra nau, mi n ka meste nada di sogra, mi meste fidju di sogra pa n kume, pa n da koba, pa n pâbi, pa nu, pa nu sabe di mininu. Ami sogra, nu kasa fila, fika la bu kasa, na fika na nha kasa. Kuzê más ku ki n ten aver ku si sogra ka gosta di mi, si bu ka gosta di mi, móre! Ku segu o ki mi onti na vidi sogra ka gosta di mi ai sogra sogra e bu família ami nta tenha mudjer dentu di kasa e ta teni si e ta teni si e ta teni si si mai si mai ka kumbina ku mi nta fla oia mi ku mai nu ka ta kumbina i a ku kre ba odja bu mai bu ta odja bu mai la la la si kasa a ki bu kre da bu mai un kusa bu ta da a ki bu a ora ki. N ka ker kusa ki ta pasa i sogra i mai ti bo. Si mi ku bu sogra no ka ta fila, mi n ka ten nada fi ku sogra pamodi mi n ranjau pa nu fasi pa nu kria nos família. Mi n ka ranjau pa sogras. Nu ka ta kunbina, sertu? Nu ka ta kunbina. I si mi ku bu, si mi ku bu mai no ka sa ta fila, i mi ku bu mai no ka ta fila, ok? Ka ku ba te ku bu mai ka bu papia nha ruspetu. I mi N ta sta na nha lugar ku mi ku bo N ta ruspeta-u, ta ruspeta-m Nu kria nos fidju, nu iduka, nu nu pasa nos vida Agora, agora ten un parti ki N ka ta intende Ami si mi N ten nha sogra Sogra nau, ten un monti kes sogra di merda Ki mi ku el nu ka ta fila Ki mi ku el Se tudu bes ki nha ki se fidju ba la El ta papia di mi sima sa kilu Kel-li é prubléma di el ku se fidju Pamodi já ki bo bu sta ku un mudjer, e ama kunpanheru, ruspeta kunpanheru, pâria ki reeduka, es é kadiadu, kuzê ki nha ka pode faze? A ki bu ta kasa di un mai, ki un mai a ta fika ta fla, Titititia, bu maridu é si, mas mas kil. Bu maridu é kel ki u skodje pa nhos pa nhos ten fidju, kel ki u skodje pa nhos pa nhos pâria, pa nhos iduka, kel ki u skodje pa nhos tinha un lar filís. Tudu bon. Mamai, Oja li, a ki N ben li, mi N ben li pa N ben kontra ku bo, mi N ka ben li pa N pâpia di nha maridu. Nha maridu é kela ki N skodje, kela ki é pa di nha fidju. Nton, aki N ben li, nu pâpia di nos, nu pâpia di nos vida. Trankilu, dexa nha maridu en pas, nha maridu ka ta pâpia di bo. Mas nau, prubléma ki monti algen ta djunta, ta bai ta linguada ku ta linguada ku família, ku maridu, ta dexa sógra sima diabu. Dipôs, ku tu é sógra, ta fika di oru fóra kabésa.

Mutu nta fla si, ami sima sa li nta fla sima nha mai sta na mundu di sima nha mudjer tuma nha mai li abo mi angu suma sa ku mudjer ki nha mai ka mutu gosta ma problema nha mai ki ka gosta abos ka gosta di nha mai go kuse ki mi ma mai go si ka gosta di nha mudjer go kuse ki mi tem aver ba guarda ku ka gosta la so ki problema ki un monti di pessoas Monti di algen ka ta destrui se própi fidju ki é póbri. Mozinhu, a ki bu gosta di un algen, a ki bu ta ama un mudjer ô ama un maridu, mozinhu, kada bês ki diabus di sógras entra na meiu, kada bês bu ta gosta di kel algen. Kada bês bu ta gosta di kel algen. Imajina un kuza, bu ta tene sógra, maioria di sógra ki bu ta tene déntu di kasa, Nu sta dentu kasa. Ha, ki dinheru faci di paga renda? Sogra ka sta la. Ha, ki bu sa ta mesti un kusa di kumi? Sogra ka sta la. Ora ki bu mesti pila katuta branka, sogra ka sta la. Ago, sogra sta la so pa distrui pamodi abo e nha mai, bo bu ten ki ta obriga-m sta ku kenha ki. Mo sinhor, amor e un kusa ki ta nasi dentu di nos. Amor ka un kusa ki mamai ta da-u. Mamai, bu mamai pariu i du ka-u tudu trankilu. Bu ta ama bu mai sin tudu trankilu. Mas. Ka pa modi bo é nha mai ki bo u ten ki ta pun pa sta ku algen ki N ka gosta. Nos ten sigu ta un monti ómi ta entra na dipreson, un monti mudjer ta entra na dipreson pamodi nos tinha kusa más sábi ki ten na mundu. É pa nu dispresa pesoas ki nu ta ama, pesoas ki nu ta ten na nos ladu, pesoas ki nu ta ki nu ta tra pa ser mudjer di nos vida ô ómi di nos vidas. Pamodi? Óki bu ta dexa pesoas ta entra na bu relasionamentu, ta entra na bu. na, na bu lisanamentus ku bu família dentro de casa e mocinhos lá bu ta começa ta perdi bu paz lá bu ta começa ta perdi bu bu tranquilidade lá bu ta começa perdi bu paciência pamodi e sogra lá si casa mocinho coisa cu eu digo coisa mais e, mocinho coisa mais triste é para bu ter sogra para estar lá si casa La Kabu Verdi ke ke po ki ta kuida de pa ka mori ku fomi ta toma konta de unha li na kasa. Ami N ta pidi Deus pa Deus da-m un sogra, pelo menos pa sa da Kabu Verdi pa toma konta di nha vida. N ta bai tinti ta fla sogra ku se ku kre, nha vida ota ke bu kre N ta da-u tambe. Pamodi un monti papel ke sta pinta la sima ke sta gosta di omi. Mo si ami sima N sta di mi N ten fiju mo si ami si N ka gosta di mudjer di nha fiju, e mi ki ka gosta, kuse ki N ten ka fer? N ten pitadu bo na nha fiju, ami N pârdi nha fiju pa mi. Mos tinha kusa más sábi ki ten na mundu, nu dexa nos fiju ser filís, nu dexa nos fiju ten pas. Mos tinha ta oiê un algen ta sai ta txia kasa, ta sai djogo si N sai di kasa, désdi sédu ki N sai di kasa dja N txiga trabadju sta sa ajital. Sógra ka ta oiê nha kureria, sógra ka ta oiê nha isforsu, sógra ka ta oiê mon ku ta katikati pa bu sta dritu, pa bu tene bu vida trankilu. Sógra ta oiê. Só ki bu txera kasa pa pa pa bu ta sima sa ki dja bu sai. Mé mô senhor é li. Nhos é li. N ta fla nhos un kusa nhos ka ta atxa alvês. Alvês kulpa sta na sógra sima mô ten sógra ki sima diabu mô. Mô senhor mi amo e sógra sima diabu. N ta fla nhô Deus di séu. Ami n ta kre pa kel éra nha sógra. N ta pega mô pi konta kebra. Ami n kustuma fla propi, n kustuma fla mudjer, mudjer n ta konta obedel. Ami di kusa ki nto e bu ta fase bu fidju la, difikuldadi ki nto e bu ta fase la, si e mi, nta pegau nta matau 14 bes. Nka pui pa toma bu lugar. Dja bu pari, dja bu kiri, e ntoma gosi, e na toma konta del trankil. Ala un monti omi ki mudjer sa ta monti omi ki a ta dai na mudjer, ki a ta matrata mudjer, ki a ta baza konu, ta fase so diabus e kuatu, sogra ka sta la. Sogra ka sta la. Pa pa pa entra pa fla fidju pa sai di anti di mori. Mas bu to e maioria di omi ki sta dretu ku si mudjer, nho sabi ku diretu ma nos sogra ta entra dintu di si maxuxu. Nho sin sogra nha muer Nho sin aves ten munti senas na mundu. Nho sin ten munti senas na mundu ki ta kontisi. Kapiru ka ta intendi. Abo.

Korrenti 60, 80 pursentu, nau 70 pursentu e so komentáriu di pesoas ki afronta ku sol. Ki afronta ku sol. Di manera ki inda motinha kel e uniku vídius, motinha dja N paga más di mil komentáriu na kes paranoia la pamodi bu toi algen ki dja bu konxe i maltratadu pa sogra. Mosinhu, nhos oia li, nhos oia. Nhos é, nhos é un parti, un parti. Ô, bo sta grogu, ba. Ta moriu grosu. Sedu pelamanhan, tudu sedu ta labanta. Nhos é, nhos oi. Ami N ta fla nhos un kusa, mosi. Ami N ta fla, sima N sunha pensa di kel jetu li, ami nha kusa é papu retu. Imajina sima N sta li, pa N tene un sogra. Pa ka gosta di mi Sima mi e kaba li na papia li Pa N ten sogra ki ka gosta di mi Mi bo kuse ki N ten aver ku sogra bo ka gosta di mi Panha ku ka gosta pudi N tuka tóta la E kuse ki N ten aver ku sogra bo ka gosta di mi Ami ami kuse ki N ten aver ku sogra bo ka gosta di mi Kel li la ka sintende Kuse ki mi N ten aver ku sogra ki ka gosta di mi anson. Bo gosta di sogra mesmo? Kusé ki mi N ten aver sogra ka gosta di mi? Kusé ki ten aver bu ka gosta di mi ô? Panha bu ka gosta ô N bu panha bu ka gosta ô N bu da bu tudu kapitau pô! Bu ta é un monti algen dentu kasa ku si mudjer ku si mininu mai la si kasa. Marido ta faze sima ke ke trapu kes tene ma e lase kasa ta manda nen pa nha kasa mi ku nha munhe ku nha mine. Nha ka gosta. Hum. Faze no cozinha com ovo, com bife, com carne, tudo misturado. A mim da cria N ta kria pa Deus da-m un sógra ki ka gosta di mi. Pa N fla sógra kuzê ki ten aver si es i pitada ki N ka ta munta. Hum. Eu nem sei o que eu tô por. Muzinho, e pra mim, problema que eu tava anunciando,

N txoma ten munti sógra sima diabus un. N sa ma ten sin, ma ten munti sógra tanbe ki é más un, ki tene jeru sima xuxu. N ben ka informa, N ka krê limiaba kel nómi ne. N ta da un konsedju, N ta da un konsedju pa tudu Mos di ami na pontu di vista ki N ten, na kunsimentu ki N ten, na fakuldadi mental ki N ten, na fakuldadi ki N ten, na manera ki ami N vive. Mi nunka n ten musi, mi n ten sógra sô i inpekável. N ten sógra di primeru nha mai di nha vida, pa oji nha sógra ta mora nha sógra. N ten sógra ki é di nha últimu rapazinhu, nu ta fala di vês en kuantu. N ten es sógra di nha primeru mai di vida ki n ten dôs fidju. N pode bala óras ki n krê, n pode durmi la, pâske si n krê ba ka obi el, di ma para la, n ta para la trankilu. Kel-li primeru sógra. Kel li sima mai pa mi i tudu kes sorti nta fla ma n ten na kau verdi n ten kel na purtugal ku na europa n ka mutu n ka mutu konxe nden n ten nunka ten nunka n tivi kes tipu di reason li mas un monti di di omi ki ta reklama di sógra. Sógra bes ta oja se fidju ta sufri. Fidju ku sepa kadiera ka ta kai la mas. Fidju ku sepa vidas ta ba so pa tras pamodi bandidu. Bu ka ta sabe. Pergunta. Ki nha ten fla pa alguns pesoa ki manda mensaji di sogra? Ntende? Ten un mos ki papia di sogra, ma mostra prova. I N ta fla sogra, nha kumesa manda mensaji tanbe. Mi dja n obi Di un pesoa ki nu falaba asuntu di sogra, e fla ma sogra pa ku e ka sa korta, mas kusa e kontráriu. Kusa e kontráriu. Un monti di pesoas ta fase merda, ta ben di frenti ta ben kontau. Mozinho, a mim di kel ki mídia n pasa, di kel konhisimentu ki n ten di redi sosial, di manera ku ta txiga na algen ku ta ben konta stória, n ta da pa n sabe si el ta konta mintira o nau.

Tam ta kontinua. Nha, nha amigo angolano que esteve lá, sabe? Ele é mais velho, tem que respeitar que está sendo trabalho. Só ver. Então.

Usa um parte de tudo santo dia fazer questão de fazer minha vida no trabalho. Mas se tem um alguém que está seguindo tudo dia que é Maria, Maria Gomes está ali, tem mais pessoas. Alguém que mais, então é Maria, Nhan ten más di 2 anu ta fla si nha life é tudu sedu pa manhan ku na trabadja. Mas gosi di nsin ki un dia un dia nsta dja toma nha kopu nel sa bo trabadja ko trabadja no ma xu bibi so bibi. Nhan sa ta oia vida di ma oxi ninhan ka ta fla koitadu Nelson so na trabadja ma nenti keda ki omi di trabadju. Omi ka ta nungusi trabadju ma ninhan ka ta oia no ma si gosi ninha ta oia ma konformi ku konta mintia konformi bu sta na mundu di. Di kusa bu ta oiadu so na kusa bo n gosi nu nu bai pa kel la hum i ka tudu kusa ki algen ta flau ku ten ki ta kridita i ka tudu stória ku ta kontadu tudu ten dos ladu nos oia asuntu di vidus sa ten un makaku beiu. E, nhos toma kudadu ku genti di Santiagu, omis i mudjeris, e ka tudu ma majoria, gaju la di Santiagu. E ja kontanu storia. Muitu ke ta pasa ma ku si sogra, ma e dura. Brigadu, brigadu, brigadu.

Si un dia tanbê di Santiago E E kon e papia ku mi ton mal ton mal ton mal ton mal mosin ton mal ke se ten poder e ta mata kel mudjer n ta konta bo verdadi mosin ami si ten kusa ki n ka gosta e pa pa bu txeu na mi pa konta un storia di kusa ki maridu ta fasew mosin abo su sta ku un maridu ki ta fasew ton eradu si bo ka sta maradu bo ka sta obrigadu nen ka fla algen ki ta resolve problema Bo ki ten ki ta resolve problema. Si bu sta, mi si sta ku un mudjer ki mudjer ta pila-m po, ka ta da-m pitada, é porka, é kel-li, é kel-la. Ô atxa ma é bo ki ta resolve un problema? Ki ta resolve kel problema la é mi, mo sinhor. Ten txeu konbersu ki el ta fladu algen, kel ómi li, Mon, ba djobe kel mensajen, ti N atxa. Ti N atxa kel mensajen. N ba djobe mensajen, ti N atxa. N ba djobe na komentáriu di kuzê, ti N atxa. Pamodi na mensajen N ka ta atxa el.

Lembra si nomi. Nhos obi mosi aves nos ki ta fase nos live nu ta fase nos kusa muita gen ta pensa ma nos é tolu mosinhos a nos nu ten alerta pesoas si bu pai nha video pa fase ma videos é disparate disparate si u pai nha video bu fla komu é um konselho é um konselho si u pai nha videos pa odja komu um kusa ki ta kontise na mundu kela ku ta si u pai nha video e pa kusa negativo é so kela ku ta na bu kabesa kela ki ta bai.

Kompa aki un algin é diabu na bu kaminhu si ka bu limia ne bu boka. Bom senha mi n ka sta obrigadu papia ku nha sogra si nu ka ta fila. Mi n ka sta obrigadu papia ku nha kunhadu si nu ka ta fila. Kada algin sta na si kasa bom senha. Kada algin fika na si kasa na fika na nha kasa. Agora bo si bo di manera ki sa ta papia di kel pesoa li. Mosinhu, stória ben ben di otu ladu kantu algen ben konta-m stória di kuza ki makaku beiu sa ta faze. Otu ten furta sa ta furta. Mosinhu, alvês nu ta panha, alvês nu ta sta ku fidju di pesoas, nu ta panha kel pesoas, nu ta, nu ta pega se lus, nu ta paga. Nu ta tenta paga, má alvês Deus ka ta dexa. Alvês nu ta pô, nu ta sta ku mudjer sô pamodi família dja sabe ma nos é bandidu, ma nos é un mérda di pesoas, nu ta krê pô própi nos mudjer kontra paredi di nos mai pamodi mi ki ta deta ku nha mudjer dentu kasa i mi ta pasa mas ténpu dentu kasa avia bu ka ta kai mudjer pa papia ku família pamodi bu ta konta algun sertu kuza avia família ya sabi kuse ku ta fase ta oiadu na redi sosial bon ten un monti kazal ki é ka amigu na facebook mesmu asin nhos fla-m si nha ta konta verdadi si ten un monti kazal ki ta vive dentu kasa ma es é ka amigu na facebook un monti séna di komentariu bu ka ta odja un monti sénas negativus é pa pesoa fla-u i a ki pesoa fla-u. Mesmo kel pessoa ki sta junto ku bo ta kre trau di kaminhu di kel pessoa po ka txega na bera di kel pessoa. Mo sinhor mi tudu kusa ki N ta panhau li e kusa ki e lamentavel. Ami so ki mo sinhor ami N ta fla ami ten memória fraku aves mas a ki N ser pa N pui kusa na kabesa N ta pui. Mosinhu, tudu kel kuza ki mos fla ma mudjer ta fase é korda, ma el krê mata mudjer, ma mudjer kel i kel-li la, ma si vida ka ta pa frenti através di kel mudjer, isu, mas akilo, mas akilo, mas akilo, mas akilo. Mosinhu, éra tudu akontráriu. Nos no, maioria di pesoas ki ta ben di frenti ta ben ten konta-u, ta ben, ta ben. Mosinhu, ami N ta konsigi sabe si sta ta konta mintira na asuntu di kazal, mosinhu. Modi ki bo bu ta fla-m ma sógra sta na bu vida ki bu sógra nen ka sta li? Bo nen ka obi el, bu ka ta ama nen. Mi N trabadja komu tu gosta Purmeru kusa Amor mi sinti e sogra la Kabu Verdi La Kabu Verdi Pa ba kati kati ku bendi pexi pa pudi nhemi Ami go sogra mo ki ta inpidi N ka ta fasen tantu kota ki mi N ka te dinheru pexi Mi N ka ta mu tenpu ku pexi ya ka bendedu pa stranjeru Mo si nha vez sarjenta kontrau storia Tudu e kontrariu. Miami ta trabalha pa e mata kel mudjer. Só ki mudjer ta sabe kuse ki bo ta fase fidju di inter Europa. Sta un monti mai si sabe i ta alimenta na si propi mintira. Pesoas sta ta alimenta na propi si mintira. Mosinhu, modi ki bu ten koraji pa bu ben pa ntxoma un algen na tilifoni i pa bu txoma ta fase fidju, bu ta papia di manera ki es ta papia sima ki kel pesoa e ka e ka pesoa. Mi N ta pensa ma kel pesoa ta muda di intu kasa ku el. Mosinhu, kusa ma duer ki ten na mundu ki N ta fla. Ki N ta fla, N ka pasal ti oji, ma i un algen ki pasal, ki pasal. E N sisti algun senas, e pa sta ku mudjer dentu kaza, pa sogra ka gosta di bo, pa ka sta na trabadju. Bonzinho, keli ki ta fladu fin di mundu, keli ki ta fladu keli su ka ta kudau, ta pega u ta mata, u ta da tiru, u ta da ku faku, ta pega u ta mata. Bonzinho, makaku ben i kontan storia, kontan storia. Stória li tudu ben na komentáriu Na komentáriu nu kaba ta pâpia Ku pesoas ki fla-m di pesoas ki ta sta na Fransa Ki ta faze kel-li, ki ta faze kel-la, ki ta faze kel-li, ki ta faze kel-la Mosinhu, é duedu, é lamentável Mi N ben studia nha tudu nha planus Kel mô dja fala ku mi Ba djobe na komentáriu, N ka ta atxa Di oxi déntu bus, sô kel-la ki N faze Sô kel-la ki N faze Ti N atxa kel komentáriu, má komentáriu ki é ten más di oitu mês N atxa kel komentáriu.

Mozinho, kel li se li kau... Mozinho, nhos odja. Kel li se na Kau Verdi. Yes, djo, kel-li é rilódju ku kuluna. Kuluna ki ta toka óra. Kel-li é un, é un, é un, é un kusa ki sta li. Kel-li N ka ten nen kuzinha. Êh! Êh! Êh! Êh!

A vez pessoa, mas que ele tá tendo para tá fazendo, que ele só coisa que tá fazendo para criança, hein, Zé? Ah, aquele vento, né? Ele tá na luz. Si tu rai dimas, el ta subi ta da lus. Nha pai. Hum. Ta da lus na kasa. Eh, eh. Ta lus di riba. Não. Mozinho, tá fazendo coisa. A mim, a mim, a mim, a mim tá recebendo tanta história. Macaco veio, Flamengo tá mata, sogra aqui, sogra lá, cá, o verde tá vindo de peixe, que nem peixe que tem. Rapaz, ninguém tá tendo janta de por riba. Ku netu, roradu netu, so bandidu Ti dinheru di fazi un omi korda ki sta dintu da ropa Xan ka bai kes nunde ki asuntu li N ta ben ka di sklarisil mas sedu Onti N manda kel mon mensaji N ta fla mos ma mi ami kes gen ami sabi N ten fiu na Santiagu ami N ten un munti algen na Santiagu ki N konxi. Mas N ta, mas nha vez é ka tudu algen ki nu ta atxa ma ta fase mésmu kusa ki nos. Abo gosta di sin atxa na bu kabésa ma bo é bandidu, ma bo ta puku omi, ma bo ta mata ami i é pa N kridita. Aves tanbê otu pesoas, nu ta sta dentu di Europa, na ve nu trabadja pa nu sai di nos kabésa, na ta sigi un monti kaminhu mariadu. Mas é monti kaminhu mariadu, N atxa monti algen ta sigi monti kaminhu mariadu. I mésmu txiga na mi tanbê un stória, i mas mi ka ta intende pamodi ki ta ben sta un stória tristi di Fransa asin. Oiá!

Ó, tá entende? E, e depois, fio tá sali Europa, tá faz só puta que pariu, só merda. Aí o carro está por cuipa naquele lá Cabo Verde. Imagina que tá, tem um monte aquele lá Cabo Verde. Mora Mugi, tem um monte que mora gente, gente grande, gosta de neto. Tem um macaco que tá pari, tá larga a dona, que tá bem Europa, tá com o carro, com tudo, com o menino lá, que tá com a mente, sabe nem de menino. Entende? Meni mine, maioria nos omi propi, ten un monti omi propi ki mudjeris tene, e, e, fidju es tene, ma e ta kisi del. N ta konta nha verdadi. Mudjeris, ultimus tempu li, N oja un monti minis ki ben di Kabu Verdi, ki dja ka ben ku ses fidju, ki ben dja luta, tudu el ten se fidju, N da grasa a Deus. Ten un monti ki sta li, ma ti ten, sima kel gentis ki ben na ladu di 80 te, te, te 2000, e kuazi un diabus ki mbarka. Oxi N ka ta fla bo. Má, maioria di kes ómi ki enbarka antigamenti, kel ki da pa bon, da pa bon, má kel ki é buru, é buru. Ten un monti ki ben ki kase. Sta intende? E, má prontu. Bo sin, N ka krê pâpia na asuntu di kel mol li, pamodi N krê sabe, N ben sabe kusa bô. N fla bo sin, Kel mol li pâpia mal di kel mudjer li, Amo si kontan un storia tanbe di mulher di gente la França ki sa ta di kusa di azeite é feito pa kusi ou azeite é feito pa la casa mestre nho pa sem intende não tem um alguém para responder ki comentário li um obi um um obi um ke só linka ta es ta sabe es ta trankando na caminho pa um papia mas ka sabe papia não mo sim obi um storia la França Ki gosi nin sin genti ia bira ta kume so ku oli, panela, pamon, oli, azeti ta ka leba la mesa. Kila é verdadi o mintira? A mintira n ka ta intendi pamon ki ta ben tudu kes kusa di la, la di ladu Fransa. Ami n ka sai pamodi. Mozinho, mozinho, a ben n ka ta intendi. Mozinho, na Fransa n ten. Maioria di família nu ten avó, nu ten donu, nu ten mai di nha pai, nu ten nha tius di ladu nha mai, nha mai úniku ki nase na Kau Verdi. Tudu ta mora na Fransa, nunka ka konxe Kau Verdi. N tene tiu, irma di nha mai, n tene tia, n tene. Irmon, n ten irmã, n ten sobrinhu, tudu na fla-m. Na fla-m ten família más di ki Kau Verdi, pa izénplu. Si N fla nhos ma N ka gosta di kel-li, N fla-m se mintira. Má mos inda na Lixenburgu. Ami N sta ma Lixenburgu es ta fase kódja lazin. Má es ten ki ta Fransa. Kónpa xe. Aa, nau-nau-nau-nau, kónpa.

Mas e ta ka fetu pa leba kasa mestre? Ami N obi ta fladu na antigamente N obi ta fladu ma si N na obi pabia ma avia un kuson ku makaka guarda tambe ma si nho tenpu na tenpu nho ta nho N ka ta ka riba nomi da kel manta li me nho ta lenbra tenpu Lino Ferreira ma si ten alguns tolobasku la di nha zona la ki ta tene ta tene vida sabi na kasa pai mbarkadu ku mai ku vida sabi bunitu basofo ka ta buska mi hembra nau. So ki mi nka tinha burgonha na rosto Ami nka kere mudje nta txela nta txela papel kol Mi sikrê boi di oru ka pronta nta txela papel kol Mi ka nxe sabe Txeu munde ma ka kawê la kawê ti ki ngana tanbe Un poku wata nta un sinku kontu un dés kontu Txeu munde sta sta un nta sta na Fransa bro Ngana txeu dimás Jardim Maizinha un sta li N kustuma ngana ku mi na Zaire nunu. E kula, Odi, tudu N bogorda, tudu N ta bogorda, N ta, mi N ta, N ta fla, N ta fla di kusa es ta da, ta ti bogorda ta ta txeu ta pira, ta pira ta para, es ta pensa, e mi na sempri gostá di bo pa bu ten, Cabo Delgado ta ngana-m txeu ten mon, na nha zona, kel-li ki N fla li é brinkader, na nha zona e fla Nessa, bu ten gorda, N fla, Sim, gorda é bu boka, si bo, bo, ten monti algen ki ten karater suxu, e gosta di gera, e gosta di koba algen, e rostu nkanhadu sima da txalkadera, E, e trata algen mariadu. Monsinho, algen bu tem que ter um coração limpo. A bolsa tem um coração limpo, onde que eu passo? A uma gaca eu igual com mina com gana, mina com gana crê. Mina com gana panha se amor para levar para para para levar amor lá na casa. Um vê moço, olha, meu amigo, tá ali no Ferreira, tá bem, então. O polícia busca mina, o tapeu. Gajo lá não dá conta.

Manda na empresta go. Mulher de fora ka ta bu ta pedi furu ka ta dau pamodi ele é ka bandida. Mulher de fora u ta u ta fla pa txupa ovu ka ta txupa pamodi ma ele é ka bandidu. Mulher de fora ka ta abriu pitada si pa abri abertu si pa pintera txu tanbe pamodi ma es é ka bandida. Mulher de praia ta pega as omi ta pega ta kume ta ba tudu kusa. Gosi go minidus de fora go ta bira ta pega ovu ta puni tudu kadera. Bo ta ntende? Bo ta ntende? Mo fla mo.

Kel ki mfla, mfla sen sombra koko. Mo bai ti a flamina mi na ranja ku ela, na mora ku ela. Mo ja a txaba mi na mantega wada. Eu não, eu não, que não é festa, né, Santiago? Não é festa, né? Não é festa, né? N ta lenbra tenpu di adison, di ora ta ma nui tanbe, di ora ta leba un kantu na koral, Konba, konba di nomi, konba, nga ta konta verdadi, nga ta konta verdadi. Yo li numa festa la Injenhu, la, la, la, la Monsinhu, afe N ta kriditaba ma un bes ma si, ma bo, es ta flama ma N ten un nha tiu lindu, ma ten aguarda. Ami ta sintu ku el, mi fala, sera ki lindu ku un guarda na algun bebida? Numa festa la Jandia. Es omi ki ta peka mem la. Ami nka ta intendeba. Nka ta intendeba. Nu ta baba ami, nha irmon, nha irmon ki nu toma pikinoti, monti rapaz di nos zona nu ta bala pakinda sala nasimentu, na zona di beta. Mos introdu el, nu ala ki nu sta na uma di kutisom, ma ken ki ta peka mem primeru. Mosi ami, ami era flaneti mosi. Sô ki mi nta fla tudu kuza na trosa mosi. Mosi N sai, N fla xanba la li la tras di kasa ma N ben. Mosi ke kusa li mosi, fla Deus aki ten kusa pa bo i bu ta sta baxu kama, bu ta sta interadu ta na levanta. N ba tras di kasa mai, N ben kanta, N ben txeu, N fla mi, na bira na nasa. Mi na nasa ku mi nti ewa, ku N ta txupa uma bes. Ami ka bu ka ta. Uma fla, pa N pui guarda. Pa N pui guarda pa e pega. Mi ami fla pa un ten ke munti omi ki ta konkista mudjer. Ka ta dexa mudjer ranja ku el. Ten munti kes omi ki ta kria limaria, ta kria limaria, ta trapaia, ta mo buru, ta trapaia, ta ta pasa tempu ta kria limaria ku dinheru, ma ka ta ku mi ka ta ben no. E ta ten mudjer ke família ta ta fla si, kel-la ki é ómi di bu, so buska-u, bu aranja kué pamodi kel-la ki ten futuru pa bo. Aba bu ta sta xintadu, bu ta spera pa kel aranja, pa kel buska-u, el ka ta buska-u nau. Ai mi fla mosi, djoli, pa no almosa, seti kontu, da-m seti kontu bo mo mo bai txiga pega mina. Ka ten nen kuatu dia, mo dja tra mina di kasa. Nen sinku mes, mina dja staba pri, dja sta parida kuatu mininu. Nton, ten kes ómi li ki ten leti, pónda ki mudjer sta pega, ta pari, ta pari, ta pari sima gatu. 18 di 18 dia Ó ta intende? Monsinho, un bes la Kauverdi algin era nganadu monsinho. Un bes la Kauverdi tinha un monti senas di kusa negativu di Satanas ki tinha ki un, ami ya ku ya un monti kusa la Kauverdi di finadu ku fiteseru ku ki kusa li. Ta si algin fla ma ka ten, ami N ta fla pa mi ya ku ya ku ya otxu. Finadu ke N sa ma ten. Fitiseru ke ku N sa ma ten. So ki N sa ma nha broda ki ta sindi la Kauverdi ka ta sindi mas. N fla el la Purtugal el ka ta sindi mas, ma un dia el ta mata-m. E blokea. Na ka ouvia de tudo que ta mata na ka ouvia de menino ma antigamente nta nha mocinho ka modi modi ta credita mi ka ta credita nada de kela mi nta credita na ma mi é católico mi nta credita na na igreja ki na na Deus ki nu sa ma tem kila ki nta credita ma mocinho se nhos fla ma ka tem satanas ka ma ka tem é mentira ku konta tem um mundo de satanas ki sta riba mundo li próprio abo imagina um coisa abo antigamente kes coisa ta Tenha di verdade. Má gósi ku tilifóni ki ten li, gósi Satanás é tilifóni ki nu ten na mô. Pô, tilifóni sa ta sipara algen, tilifóni sa ta pô algen ta konta mintira, tilifóni tene algen ta koba algen, tilifóni ten algen ta manda. Ti gósi tilifóni é un kusa, é un aparelhu ki fasedu pa uzaba. Antigamenti tinha xuxu pesoalmenti, tilifóni gósi ki é ki bira un dimóni. Gósi di bo é kapaz na tilifóni li, si bo kapaz gósi li sin dixi entra di pâpia na vida di algen ki sima ki é verdadi. Antigamenti tinha kada es kusa. Mô, ti nu ta lenbraba un bês Era la jandia. Primeru ben sara pasinhu. Ntra mudje di kasa na kes tenba di 2005. Mosinhu kel kusalinhu ta fla-mi, Mintira, ma la na kel omi ka sa si es ta bibu o ka sta bibu. Ken é kel jandia pa pudi fla si N ka ta konta mintira? Ximentu, ba ku nos pa na kunpra, pa na fase grou la na un omi ki mi ku Fernandi. Mosinhu N ta lenbraba klaru, N staba dja N da omi, dja N staba li ku 14 anu, pa N tra mudje ku 14 anu. Ata fazeba mel. Mo, homem ka sabe modi ki e soti mo dintu di mel pe tra, e tra kel, kel mandioka dintu mel. Pa o ku ta fasi di mel e ta pul mandioka dintu mel. Kel tempu tinha diabu in pesoas. Ke bes tinha un munti sena ki ta kontisiba. Ma gosi ka ta kontisi mas. Gosi nada di mesi ka ta kontisi mas. Ka antigamenti era pirigosu, ma antigamenti ka tinha, antigamenti tudu kusa e soti. Antigamenti u ta kontraba ku diabu na kaminhu. Antigamenti u ta kontraba ku kabalu na kaminhu. Antigamente bu ta kontraba ku buru na kau ki ka ta izistiba. Antigamente bu ta oiaba karu ta andaba na kau ki ka ta izistiba. Mosin, si N fla nha ma N ka ta konta mintira, mosin, nos ki nase na fora, tudu kel-la tinha antigamente. So ki gosi, diabus nu ten amo. Alan Kunle. Diabus, en, e, dja, diabu dja, dja muda. Antigamente tinha alguém ta morreva também ta papeava tudo coisa onde que ele que o urso aguardar quem é que matal quem é que mexe com ele ta ta papeada alguém ta morre também ta falar tudo coisa que passava que passava que cada conta feiticeiro ta pôde com boca Ta matau ka ta xau pari ta matau minhu dintu bariga o intendi antigamente ami nha ma começa txaba a txaba kel kusa li mosinhus ami nta lembra nha mamai ta conta nos e fla ku ta sta nen sen mei noite ta sentau la na rua nta lembra no ta olhaba no ta olhaba carro ta carro ta corre la bem entradinha ta corre pa gelado sima jado mosinhus si anti gosi gosi na mundo ki no sta li. Xuxu é nosu ki skiabe un mundu xuxu Munti di algen kaba ta pari xuxu Un munti di algen kaba ta involvi nu Ben fika ku sa xuxu kar nu ka ta odja Bu ta oiu un algen ta panha tilifoni na mo li nsin Ka N poda pidi un priti Un algen ta panha tilifoni na mo li nsin Ka po ka N poda rinka kusa di boka ki nen bo ka ta pensa u ka ta majina Ya kel-li é un diabu ki sta en pesoas Antigamenti munti kusa éra au vivu éra un kusa. E pesolmenti e ka gosta di tudu kusa na tilifoni. Gosi bu ta tene un kusa fla, bu ka ta fla ningen. Bu tene na tilifoni. Antigamenti N ta lenbra un bes ta fladu ma xuxu koredu koi ki pasa ki pun pe fika pe di algin la me. N ta lenbraba algin ka ta andaba na kes kau pamodi tudu ta kontraba ku diabu na kami. N ta lenbra omi di nha zona ke N ta nona kontra ku pe di purga baza tiru pamodi me kontra ku diabu na kami. Era pe di purga. Antigamenti bu ta oi algin. Bu ta oia, antigamente, N ta obi ta fala di Santu Supriano, N ta obi ta fala di un tiu di meu, Santu Supriano, dintu kadia, ka pulisia ka ka ka pudia ba ku el, N ia ku son di el, pulisia fala ku dintu ku mi, da somada, ningin ka pudia ku kel omi, ka pudia ku forsa di guarda, e tinha me, e di Santu Supriano, i kaba N oia algin tinha ki ki le Santu Supriano ki fika dodu, Santu Supriano ten parti ku ta, kes tenpu tinha xuxu propi, gosi. Xuxa telefoni ki nu ten na mô gosi, ki xuxu, ki é Satanás, ki é o dimoni. Ki kapaz gosi di insina di manda mensaji pa papia kusa ki é so mintira. So ki ngata panha un kusa, antigamenti tinha finadu, ten fietiseru, linguaradu, é gosi ki ata ten linguaradu, fofokeru, ki é stiramenti, algen ta sai ta ba bizita ki ta ben ta fladu finadu dja sai. Finadu sta lenta te kau. Ami n ten irman mosinhus ki finadu kanbane ki fia sonbradu pa oxi. Kel li n ten prova disu. N ten irman ki finadu mosinhu antigamenti tinha kusa bizar ma kusa i kusa burru. Gosi mi sin ten tudu e so di mintira. Gosi mas e so kel ki nu ten. Bla bla. Fofoka, linguada, mintira e kubisa ki sta gosi. Antigamente, mosinhu, mosinhu mi ta lembra, mi ta sta xintadu la na rua, mi ku ma, nos tudu na anu 2000, ki an staba pa li ku 9 anu, no ta odjaba kusa, bu xintadu, bu ta oia lus, ta daba uatchi! Kes tempu nen ka tinha lus, nen mutor ka tinha, bu ta oia lus ta da uatchi la kel otu ladu. Ma gosi nen sen, lus ka ta da uatchi, gosi nen tudu algen oiu, oiu, oiu, ta kala na telefoni, zumbe bai. Bo txia, mi angoia mundu kusa bizar na mundu ki angoia ta fladu, ki angovi ta fladu, mi angoia finadu, sabi finadu ka ten mori, kel e so arian buru ki ta fla, fina yoma finadu kamba na arian fla pa toma baka ki bendedu, ba tomadu baka finadu kamba dia 8 ke dia ki bai dja bendu di misa, dja bendu di misa tudu, algen dja bendu di misa, di misa di kusa, fla baka ki be pa ba tra pa baka ki bendedu pa ba toma baka pa da, finadu dja kustuma sai dja kori tudu sai tu baxu. Tudo sai tu sai tu acha que tá muito bem finado para morrer finado sai tu acha tem uma criada para trazer com faca por isso que finado tá corre só para ouro tá bem tá sai louco da guarda esta camba caieta cima como assim eu não gato gato não manda assim eu fica direito e ter só bebê eu fica direito para morrer no mundo que então assim muito custa que muito ah que tem assim tudo já tem assim tudo que gosta de ensinar é para tomar cuidado com língua ku ku língua ku pessoa ku tá na dentro kul pa mo gosta kusa di finário ka tem ma finário na Europa finário ka tem como undi ke ta bai so bai caro matal fiticieiro está tudo rombo dela fala fiticieiro está tá tá dentro se casa tora caiata tá corre cima buro gosta di na Europa ka tem como di di di sendi língua não ta sendi ku língua ku boca

Mo fla mi kontra ku mi. Pur isu ku ta fla, vê ku ta kontra ku diabu en pesoas. Gosi N ka ta fla, gosi xuxu ka ten mas. Xuxu é nos ki sta na mundu ku tilifoni ki nu ten. Mo fla mi, N na kontra ku namoradu gosi ni sin. Ami detau na otu petu mudjer li di Xamburgu N ta da kobu. Mi na ta txomau N ta fla, no, ma N sta la pamodi krita bu krita.